Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai ki te kawenga o Nā Wai Te Ka. Tēnei te mihi o te taumata wāhine ki a koutou katoa. Ā, ko te pātai tuatahi i tono mai, E rua ngā wāhine nei, he Māori tētahi, he Pākehā tētahi. Rāua tahi he kaimahi nō te kura nei. Ko te wahine Māori, ko te wahine Māori nei, iti noa iho tana reo Māori. Koinō ngā kupu e oti ana i a ia, haere mai, haere mai, haere mai. Ahakoa he iti, he pounamu. Ko te wahine Pākehā nei, tino pakari tana reo Māori. Kua tū te pōwhiri i te kura ka hoatu ki te wahine Māori, māna te karanga, e, a, māna te karanga, ahakoa te nohinohi o tana reo. E wātea ana tēnei tūranga kia karanga te wahine Pākehā ahakoa ehara i te Māori, he tūnga tapu tēnei ahakoa i roto, Ahakoa i roto i ngā mahi o te kura, me waiho rainei mā te wahine Māori anake te karanga, ahakoa te pāpaku o tana reo. He aha ō whakaaro, whaea moe? I tētahi marae haere au, e riro ana mā tētahi wahine Hainamana, te karanga me te whakatau manuhiri i te mea kei a ia te reo. Ka whakapae te hungana, he pai kē atu anō māna mā te, mā te wahine Hainamana nei e whakatau te manuhiri i runga i te karanga. Engari, tērā te hāpori, te whānau o tērā marae, te rika, rika mārika e kia riro māna, mā tauiwi e karanga te manuhiri. ā, e mahi ana ia i runga i te tautoko o tana Blingan tāne. Ko te tāne e whakaae ana, mea te, oh, e pai ana, e pai ana, kei a koe te reo. Engari, horekau ia te Māori. Tāu ake, ahakoa pēhea te iti o te reo o te Māori, māna kē mā te wahine Māori kei te karanga. Nāna tērā tūranga. Horekau nā te tae atu.
Mihi ana. Pēhea atu ō whakaaro? Tautoko pau te kaha. Ka nui te mihi ki ngā Pākehā me ngā tauiwi me iwi kē atu e kaha ana ki te tautoko i te ao Māori, te ako i te reo Māori. Mihi ana ki tērā, engari me mōhio rātou, me mōhio hoki rātou kei hea te rārangi o ngā mea e tika ana me ngā mea kāore te tika. Ki ahau nei, ko tēnei mea te karanga, me tērā horopaki, kei tū, ehara i te mea kei tērā taha o te rārangi, kei tū ara anō. Um, ki ahau nei, kotahi ana he tukupu ko te kahore, kahore te tika. Um, mā te wahine Māori, nahenahe, te karanga. Koia pū. Ā, e moe ana au ētahi tāima e noho pōhara ana tātou. Pōhara i roto i tēnei mea te puna karanga. Koia nō, kāore e tika kia tukuna ki te wahine nō iwi kē atu, me Māori, me Māori te wahine. Ā, pēnā e kite ana tātou ētahi horopaki e torutoru ana iho, e tohu ana tērā he mate nui ake kei muri i tēnā. Me kimi i tētahi rongoā mō te mate nui, anā, me whakatupu pea koe i tō puna karanga. Koia tērā. Hanga māro, engari he pono. Kāore, kāore te māro.
I te mea ko te tino, tino take o te karanga, horekau i te mea te, oh, haere mai, haere mai, ko te tino take o te karanga, he wehe, he waerea atu i te ao wairua kia taea e koe te takahi mai i runga i ngā tapuwae o ngā mātua tūpuna e, e, e hora nei ki runga i te papa i mua, i mua i te marae. Koe tera ko tōna mm. tino tikanga mm. o te karanga. Nā, mehemea ka, ka āe atu tātou, e he tae a mā tētahi atu tērā, e mea nā tātou, e riro ai a wairua Māori i te tahi atu. Pono. Kore au e whakaae ki te anga. Te hati koe, ha? Hai, pai wira, karo. Ki au nei, me, me Māori. Ā, he rerekē anō, he wairua anō tā te Māori, he hononga ki aua mahi, rite ana ki ā kaurua kōrero, me pērā te āhua, me pērā te kawe. Ā, e aroha atu ana ki ō tātou marae e noho pōhara nei, ā, i ētahi wā kua tae atu au ki ētahi marae, horekau rawa he wāhine karanga mai ana ki a mātou ngā manuhiri, Nō reira, ko te reo tāne tērā hono e tuku atu ana kia hau atu mātou ki roto i te whare. Ma te kite atu i ēnei tūmomo pātai, ka toko ake te whakaaro ki roto i a au, me kaha tātou Māori mā ki te hoki atu ki ēnei tūmomo mahi. E mōhio ana i ētahi wā ka pokea tātou e te ao hurihuri, erangi me hoki anō tātou ki ērā tūmomo āhuatanga.
Ko tētahi o ngā mate e roto i te ōkawa, māro hau i a ēnei, engari, kua kite au, you know, titiro ana au ki tō tātou hitōria, te iwi Māori me, waenganui i ngā iwi Māori me ngā iwi Pākehā, he mate i roto i te kaha manaaki o te, o te tauiwi, o te Pākehā, o iwi kē atu, he, he nui, te, he momo e kore taea te karo, he, kei roto tērā momo i a tātou, engari he mate hoki tērā momo manaaki. Um, Kua kite tātou, kua hau mai te Pākehā ki tō whare, huri rawa atu, kua rapa tana ingoa ki tō whare, ko tana whare kē iāianei, nā reira, ko hau, au hanga pakeke iāianei, engari ko hau e mea ana, kaua e tukua mā te wahine Pākehā. Ki te tino hiahia ia ki tērā mahi, oh, hoi nō tēnā pea me tīmata ki te utu, engari utu ki te mea pēnei me te taitara whenua. Homai e wana taitara whenua, ah, katahi pea tatou ka timata ki te korona me te urunga mai ki nga kaupapa Maori. Pai tera maro.
No reira, ki te ata korero tatou mo tera mea te wahine tauiwi, tau, ah, Pakeha raine e karanga, me pera tonu i runga i a tatou taumata. Kia kaua tētahi atu e kōrero i runga i wā tātou taumata, Pākehā mai, iwi kē atu mai. He roa te wā i kaha ai mātou kia kaua e Pākehā te reo o taumata. Nā, i runga i tērā, ā, ka roa, ka roa, ka pupū ake wētahi atu kua mōhio nei ki te kōrero Māori, tahua ake te kōrero mō te wahine i runga i te taumata, nā wai i teka, e kore e taea e te wahine te kōrero, engari i runga, nei pēnei tētahi hui, pēnei te, tāku, māku pātai, ki tētahi kuia i mea mai ki a au, te wahine Pākehā nei e tāna, he whaea, He māmā nō aku mokopuna. Ehake koe kore nei e tuku i a ia kia whaikōrero. Ko taku whakautu ki te kuia nei, i taku kaha, kaha aroha, i hoatungia au taku reo ki a ia. I taku kaha aroha, i hoatungia au taku tūākiri ki a ia. I taku kahu, kaha aroha, i tukungia au aku whenua ki a ia. He aha atu? Kia ora. Me hoatu.
I tenei ra e noho pohara ana tatou i roto i nga taonga o te reo me ona tikanga. Ko te mea ke, mei tino whiriwhiri mo tatou, a tera wiki, a te 19 o Maehe, haere nau ki tetahi marae i he ano atu ki te ako i a ratou ki te karanga. E kaha tātou ki te manaaki aroha wera momo korero kia tauiwi ke i te huri ake ki te aroha, ki te tautoko, ki te manaaki i a tātou ake. He tino take tērā hei whakaaro tātou wāhine mā, wāhine Māori mā, tō tātou tautoko manaaki i a tātou ake. Tika.
E rua pea ngā mata o tēnā pātai hei ko tāku. Ko tētahi taha ko te tangata Māori, me te, mēnā rānei e tika ana kia tū ia ki te whaikōrero, ko tērā taupatipati hoki tēnei mea te tukinga i waenganui i te tāne Pākehā reo Pākehā me te wahine Māori reo Māori. Kua kite ahau, e, me taku whakapae he, he tikanga tēnei ahu mai te Karaitianatanga, te kaha ū mai roto i te, i te Taitokerau, Kua kaha kite au ngā tāima horekau he tāne reo Māori i roto i ngā rōpū whakaeke, kua whakatū a te tāne Pākehā ki te whaikōrero i te reo Pākehā, well, haere te mea whaikōrero, ki te kōrero i te reo Pākehā, engari ka kitekite au ngā, tērā ētahi wahine Māori e noho ana ki muri, mōhio ana au e pai hoki te reo, ka whakaaro au, kei te tika rānei tēnei?
Mm. Pātai pai. Ka utua ki te pātai, pai. yeah. Ai. E aha tāku tira, Mona? Ah, ko tāku, mehemea he haukainga hau, ko pai ki atu mehemea, me, pena horekau he tāne reo Māori, hei aha te kōrero. Mm. Um, rau au e mōhio ana mehemea he wahine Māori kei roto rā, mehemea wahine Māori, ah, pai. Mm. Kia, kia noho tapu tonu, um, Tērā wāhanga o te pōwhiri ki a au. Koia te take e kī ana he reo rangatira. Kia rangona ko te reo rangatira i aua wā o te pōwhiri. Nō reira, ki a au, āe, me māro, pērā i a koe, me māro me kaua e tukuna e tērā āhuatanga. Mō muri mai ērā āhuatanga e taea tētahi tangata nō iwi kē, nō Pākehā, mai ā te kōrero i muri ake. Engari i roto i ngā wā o te pōwhiri, ngā wā tapu, ki au nei, me, me reo Māori.
Ko te mea pakeke ko te whakatinana i taua taima rā, nē, wētahi taima e toru, whā hēkona noa iho ki a koe ki te haukoti i tēnā. Ehara i te mea mā te wahine hoki, wētahi wā mā te tāne hono. Hei, me koe haere mōhio atu ana, kia mōhio koe e te tahi o ngā wānanga o te reo, kore au tuku i ngā, kore au tuku i ngā pākehā kōrero Māori ki roto i taku rūma. Me atu e whakapau kaha ana au ki ngā Māori. Koe tērā te take o te wānanga reo nei, he whakapau kaha ki te Māori, kaua haere mai ki roto taku rūma maumau e taku tāima. Engari he wā anō, i te kaumātuatanga, Ka taea te whakaputa i tēnā, i a au e tamariki tonu ana, pērā waku whakaaro engari ka kōwhetewhetengea e ngā kaumātua kuia.
Ka whakaae rānei koe ki ngā wahine Pākehā e whāngai ana te reo ki a rātou tamariki Māori?
Me pērā rātou. Ka kahau atu ki tō... Me whāngai rātou i te reo Māori. Nō reira, wōku mokopuna ake, Pākehā atu te Pākehā o te hanga, ko tā rātou māmā he Pākehā, me tana tino mārama, i wānanga mātou tēnei i te tuataha, tahi. Me tana tino mārama, mei a hiahia ana i ngā taonga kei, kei tana tāne, taku tamaiti, engari me tā mātou whānau, me Māori tana reo. I te mea mātou e whānau, kōrero Māori. Nā, me Māori tana reo ki ngā tamariki. E ai, nēnei, paki pai te reo Māori. Āe, āe. Nāne, kia Māori ai wana tamariki. Engari, ia, pēnei ka tahi ka whakatūngia ngā iwi nei hei treasurer mō te marae. Nā te, kaua koe tango i tērā tūranga. Kore roa ko mate koe ngā iwi nei. Ngā iwi nei te taunu. Āe. Āe. Ka tae atu tētahi o ngā take e kaha karapotia nei i runga i a Waitangi, e te āhei, te kōrero āhei raini o te, hāunga anō te wahine Māori, engari ngā wāhine Pākehā. Tērā take te hē o te hopu mai o ngā pouaka whakaata nei i te take. Ko te take o. Waina tēnei, i runga te wainareka. Judith Collins. Judith Collins, tāna take, ko ia te kaiarahi i te opposition, he tana tūranga, ma, uh, wahine atu Māori atu, e āhei ki te kōrero ki te Premier. Ko tērā kē te kaupapa, horekā hu, ko te oh, Māori mai, tei ka huringia kia, oh, e kino ana ia ki te, ngā tūranga Māori, e kore te rae tika. Oh, kia ora.
Nā, nā, ko te tūranga o te wahine ki runga i te marae, e, ahakoa i, i tera tau, ka tūraka a uh, mere. mere. Tautoko marika au i tana, i tana tū, i te, i te mea ko ia i tera wā, te heamana o te rūnanga o Ngapuhi. E ahei e te tū, e ahei wahine Māori o Taitokerau ki te tū i ngā marae. Ina tera tana turanga, ina kore, haere koe ki te kao, te nui o te wa tae koe ki reira, ko nga wahine e powhiri ana i a koe, karanga ana, whakatau, me nga mea katoa. Hama i roto o Ngati Hine. Ngati Hine, ae.
Pakari ana ki tera mahi. Ae.
Rawa e tatari ana ma tetahi atu e whakaae whakakore ranei.
Koina pea tetahi mea hei wananga ma tatou, ne, tene mea. Hā tātou whakaae ki te tāne Pākehā pina i ngā hui Waitangi, tū ki te kōrero i te reo Pākehā, engari kua tino rikarika ki te whakaaro, haere te mea ka pēnei, engari ka, mehemea rānei ka tīmata te kōrero, mō te whakaaetanga kia tū rānei tētahi wahine Māori. Haere te mea e kī au, me tū te wahine Māori, engari e kī ana au, āhua, Aro ana te tāne ki te tāne i roto i ērā horopaki. Ha, hanga ōhāu ki tēnā waitangi tāma. Wā, koia wena ngā, ngā raruraru mahue mai i te, i te whakaritenga o ngā tiri, te Tiriti o Waitangi. He tāke nui tērā. I rerekē te tū o te tāne, i rerekē te tū, hāunga anō Christianity, but i rerekē ko te, i rawe, ki ngā tāngata i tērā wā, tērā āhua o te tū o te tāne i roto i te ao Pākehā. Nā, koe wera ko ētahi o ngā raru, e kore tātou e eke ki te tino rangatiratanga mehemea e kore tū tahi te wahine me te tāne ki runga i ngā kaupapa o te mana motuhake. Kia ora.
Tino pērā te ao Māori, nē, ko wareware tātou wētahi mea, he haere, wētahi wā, he haere takirua te ao Māori. Tapu noa, ngā tahairua o te tangata, ko tūkorongo, um, yeah. ao te pō, uh, wahine tāne, uh. he, e haere takirua ngā mea katoa, haere te mea, e nui ake tētahi i tētahi. No, mm. yeah. Ai, kua raru i te whakaaro Pākehā, nē, mm. tērā, kei taumata ki atu te tāne, mm. uh, ko rātou ngā mea e kōrero ana, Ko, ko raro iho ngā wāhine, nō hē ana tērā āhuatanga. Mm. Kāore e titiro ana ki te tikanga o, Nā. o tērā mahi. Ah. Nā. Oh, pai wēnei kōrero. ka pai, um, ka hau atu ki roto i tētahi atu pātai, kua hanga rawerawe ake tēnei pātai. Wāhine mā, he take nui tāku. Oh, he tāne. e, e pukuriri ana taku wahine ki ahau. Hei aha e whāki ai, he aha ai. Heoi, me pēhea te whakahari i a ia, pai tonu ana te hoko putiputi?
Whaea moe?
Āe, tino mārama nā te te te ia. Kua hōhā te wahine ki tana tanun. Ka noho kore kua kiki. Kāore anō ia kia kōrero he aha tana pukuriri ki tana tāne, whai noa hihi ana he pai tana hoko i te putiputi mā tana wahine, e ora ai tērā āhuatanga ki waenganui i a rāua. He hoko e tāhae mai rānei i te nuinga, ā, e pawhatiria mai te tao te rongo. He pai ki atu te tari mai te titi. e kina rai nei.
he tio. he tio.
Ai, e kuera nga mea i whakararata mai. e, ko nga roiho ne, nga puti puti, he e ahutanga tera, ā, i taria mai i roto i ngā tikanga, o ngā tikanga Amerikana i te tuatahi, ā, ka hopu atu ētahi o hei putiputi, ka mutu, hopu atu hei putiputi roi ho, ngā mea tūtū nei wō ringa i ngā punita o ngā roi. Nā wai tērā tikanga pōhauhau. Tika.
Ai ki a Tutititi, ai ki a koe. Hai ngā tio. Rekina.
Noi hari te mea me whakapau moni. Nāi. Kia hari ko te wahine. Nā.
Pai te mirimiri, te tuara, me te tinana. Pai te... Oh, ko hau tētahi wahine, mehemea ka mahi koe i ētahi mahi māku, whakatika i tēnei, whakapai tērā. Aha, tīna, ka, kia māmā taku rā, kua harikoa ahau. Ai, ai. Mahi au tahi mahi. Ho, kaimoana hoki, pai te kaimoana. Pai ērā mahi. Ki a au e āta hakaro ana, he aha te tino ia o tēnei pātai e Mara? Nō reira, ko tāku, um, hokona kia rua ngā putiputi, kotahi ma te wahine, Erangi mehemea i tino kino ngō mahi, mō tō, mō te rā o tō nehu. mō tō rua whakautu, kia maenga atu tērā putiputi ki runga i a koe. Nō te mea whakaaro atu ana au ki tēnei pātai, o te anga nei, e kikino rawa ō mahi e mara. Pēnā kīhai e pāki mai hei te hanga nei, kua kino rawa.
Ka pai. Ā, anei tētahi atu. Ā, tekau mā whā tekau matua o te tamaiti, e hiahia ana ia ki tētahi waea pūkoro. Engari ki ahau nei, kāhore au e hakahae ana. E tata ana tō mātou whare ki te kura, ka mutu he tangata e haere tahi ana ki a ia i ngā wā katoa. Hei aha pea te whonu, e hē ana taku whakakahore i a ia?
Horekau e hē ana, horekau e hē ana. Ā, ki roto i a mātou, ko te tino whakaaro nui, he wāhanga anō mō tērā momo taputapu, he wāhanga anō me noho wātea, me noho puihi, me noho whenua, ā, wērā momo mea, kia kaua, kia kaua e ngaro te ia o te noho taiao, mei tātou Ko te tino, he tino, he tino take tēnei, nō te mea, mehemea ka noho tātou kei te mana o te reo kei roto i te whenua, takea mai ko wai koe, mai ngā wai, e ora, me tino mōhio wā tātou tamariki, taitamariki, ki tō rātou taiao, e tupu ai rātou, e tupu ai te rākau, e tupu ai rātou ā, ki runga, roto i te mōhio, horekau ē, kia tikanga Māori, kia reo Māori ngā wā, well, me tikanga Māori, me reo Māori ngā wā katoa, engari me noho anō i roto i te mana o te taiao ki tōna ao. Ka mutu, ka hoki ki te, ki te kāinga, ki te aha noa, e kore taea te pāhi atu kaua e tākaro ki wera momo mea whōnū nei, me wētahi atu wera mea o te taputapu o tēnei ao. E kore taea te pāhi. Taku moko, tētahi o aku mokopuna e rima ngā tau, ko mōhio kē ki te whai i wērā mea, ko tētahi e hakarere ana i tana ngārara e rere nei te tango whakaahua, kua mōhio kē ki wērā mea. Engari, me whakatapu tētahi wā kia noho koe, kia noho ia i tōna taiao, i tōna ao Māori, tana takea mai. Yeah.
Tekau mā aha rānei waku karanga tamariki, ko wētahi o rātou, Kaha ki te moeho ki te whakamahi te whaunu tena e te moeho ki te whakamahi te mihini puehu. Kakarau.
Pono mai ka. Kua moeho ke ake ki nga momo o nekehanga katoa o te rarui ko tena ki te mahi nga mahi o te kihini kua whakarau e. Um na reira ki ahau nei pai pea kia aata mahi te tamaiti nga mahi o te kainga nga mahi o te whare kia riro i a ia wetahi wahi putea kia hoko whaunu engari kia marama ia ki te wariu o tera mea Pai hoki pea te whakarite ture, kirimana rānei. Nui ngā mea rorirori kei te pirangi.
Ko tōku ware atu ki tērā, moana koe i roto te ao Māori, ko te tikanga, i tērā wēra reanga, mai te tekau mā toru tae ki te tekau mā whitu, tekau mā waru pea. Koe tērā te wāhanga tino nui te matakite o te tangata. Te wāhanga tuatahi ko te wā e tamariki ana, te wā e pēpi ana, ā, e kore taea, engari e kite ana koe, e kitekite ana ngā tamariki, e, e kite tangata ana, e rongō ana i te mea, te mea. Te wāhanga tuarua o te, o te oranga, ko tērā wāhanga, ko te 13, tae noa ki te 17 wera tau, nā, i, i, me koe e āta wānanga haere ana i runga i ngā mōteatea, ka kite koe ko tērā te reanga e mātiro whakamua ana mō tātou katoa, ko tērā wāhanga. Ko tōku e ware atu ana, kei tino whakapau kaha ki te mahi wera, wera taonga, ka ngaro tērā āhuatanga, te mātiro whakamua, te matakite, te mōhio o te tamaiti ki tōna, ki wōna āria, ki wōna hiahia katoa. Koe tērā ko tāku, ina mau ko te hinengaro, ina mau ko te whakaaro i ngā mea ipurangi nei. Tino ware au ki tera, e te mea ina mahi tahi koe ki nga tamaiti, ki nga tamariki i tera reanga, he rawe, he rawe, me te, i nga wa o mua, koia tera te wahanga ka tare nga tamaiti ki roto, ngahere, mahinga i nga wananga, nga wahine ki roto i wa ratou ake wananga, nga, i, i, i tino, tino wananga matou i tetahi wa, Tēnā pea ka whakahokia mai, kia whakahokia mai te whare kāupo, ko tērā te whare wānanga o te wahine. Kei roto i te whare wānanga o te wahine, ko te wānanga mō te reo, mō te anganga mai o te reo. Nā, mehemea e kore tātou e whakariterite i wētahi āhuatanga kia whai wā te hinengaro Māori ki tērā, ā, i te wā i, o tā rātou wā mātiro whakamua, ka ngaro te, te te apopotanga o te ao Maori. Ore ka ua wera tamariki nake ano nga te ao Maori.
Ko tetahi o nga mate pene. Ahakoa ka kiko ki te tamati, kao, pena i tino hihi ana, ka kimi ia i tetahi ara kia riro mai ki a ia tetahi poene. Tika.
He patata te kura, e haere atu ana tetahi ki te tiki i a ia, he aha te. Patanga o tērā whonu. Tērā pea e sisira ana ia e roto. Ai, ai, ai, ki te whonu. He pērā tana whai atu i wana hoa raini. Tērā, tērā. E aroha atu ana ki ā tātou tamariki ko tēnei tō rātou ao i ngā wā katoa. E hakakīkī ana i ō rātou roro ki ngā ki ētahi kino. He pai te whonu i ētahi wā, engari e kīkī haere ana i tētahi atu ao. Engari, ka mutu, ko mutu te kōrerorero ki a rātou ake. Me pātuhi kē atu ka tae noa ka mōhio e noho tata ana me te pātuhi. Tika.
He kaiako wharekura ahau i ōna rā, ā, ka mutu ko aku kotiro, ā, aku tauira, he kaha ki te pātuhi ki ēnei tamaiti, ka haere mātou ki tētahi huinga mō Te Taitokerau, kāore rātou i kōrero ki a rātou. ki ngā tama. Te kore rangi rangi whori.
Ka āhua rangirua ahau i tērā āhuatanga, nō te mea he whakaaro ake au, oh, he, he warm up tēnei, tae atu ki reira, kua tīmata te kēmu nui, ā, ko te kōrero rātou ki a rātou anō, nō mō ngā rangi e rua, hoi anō tā rātou mahi, he noho Ko, ko tetahi ki konei, ko te tama ki reira, engari e patopato haere ana i te konu. Ah, ko rere tika na mo korero whaea, kahore e mohio ana ki era pukenga korero ki te tangata, um, hakoa ko wai, he mea e rapu ana i tetahi tane, wahine, raine, ki tetahi tangata no te hapori, e ngaro haere ana tera momo te maia ki te korero ki tetahi tangata. He nui hoki ngā painga o te whānui. Ka kite au i waku karanga tamariki e waihanga kanikani ana, mm. e mei ana ngā mahi tino auaha. Ka whakarau, o, oh, ai, he nui tonu ngā painga. Ai, Ngari, me, me tūpato. No, no, me, me, me noho ki ngā painga. E pera, ka haere mai waku mokopuna, ka tā mai ki ngā, ngā huri tau, ngā mea, ngā mea katoa. Whakataetae ana mātou TikTok.
me te mea ko tērā Te ao i a ēnei. Āe. Ā, tērā te mea nui o te ao ki ētahi o ā tātou taitamariki. Āe, āe, ki ahau me hoatu e wā mō tērā. Kaua tukua mō, kaua tukua mō ngā wā katoa, mō ngā hāora katoa tērā. Kaua hoki e tukua mō te kore ture. Kaitiaki pēpi. Kaitiaki pēpi, āe. Anei tētahi atu. I tērā wiki ka tū te Kōtitanga Tuatahitanga mō te Mana Wahine Inquiry i Te Kerikeri. I taua wiki anō ka kōrerotia ngā tikanga i Waitangi mō te tū o te wahine Pākehā ki te whaikōrero. He aha ō koutou. Whakaaro tāpiri ki ngā kōrero kua kōrero kētia?
Me kaua e kōrerongia wēnā take i rua, e rua, i runga i te take kotahi. I te mea, he rerekē noa atu te, te, ā, ngā, ko Hautetaunga Kri, Kei kerēme mō te mana wahine. He rerekē tērā take ki te take o Judith Collins. Hei, hei whakakore atu i tā Judith Collins, he tika tana kōrero, e, kia āhei ia, engari e tika i runga i te mea he tangata ia nō roto i te Pāremata. I au, i roto i wērā ture, ka, ā, ka tū te kaiārahi i a Labour, ka tū ai te kaiārahi i a National. Horekau i te mea he wahine e, e ko, o, horekau i te take. Horekau he take, kore take noi o tērā, a, te mea te kore āhei ōna ki te kōrero. Ka huria hei take mehem nāno he take Māori e. Ko whakakorenga te Māori te wahine Pākehā ki te, e kore ia e whakaaengia e au, kia noho tū ki runga i te marae, engari i runga i te, te atamira i whakawātea nei au mō tērā momo kōrero e āhei au. Ko te tū mō te, um. Nā reira e whakaae ana koe kia tū atu ngā wahine rā ki te kōrero? Kāore, ko taku, taku whakaae, ko te whakaae o te kaiārahi o Reipa me te kaiārahi o National ki te kōrero, i runga i tērā kaupapa i whakawātea nei Te he tētahi wāhanga o te atamira mō tērā, mō te politics. E, kore au whakaae mehemea e ko te um, whakatau, ko te inga i roto i ngā pōwhiri, mm. i, roto i, i roto i ngā take o te Māori, kore au whakaae mō tērā. Ngāri, ko te tū, o te, o, ko, te, ko ngā take o te, um, o te kreme mō te manawahine, Ka mutu, tētahi wāhanga o ku tino hoa, ā, i te roa ka, ka whakahaerengia wēnei i a Kereme, ka whakahaerengia i Waitangi, i te wā o Waitangi, i te wā e mahi nui ana ngā wāhine ki roto, ā, ki roto i ngā take Māori i te whakahaerengia i ngā huihuinga i Waitangi. Koe tērā ko tētahi, ko tētahi atu ka, ko nga wa, ko nga wahine o Ngapuhi, o nga wahine o Taitokerau, kihai whai wā ki reira. Ko nga, and ataahua nga kōrero o mea ma, o Mereana ma me Annette ma, but horekau nga wahine o Ngapuhi reira i roto i wērā, a, a Hearaini ma matou, Hurae.
Hei tā au, he aha ngā tino whāinga mō tēnei kerēme? He aha ki a koe tētahi hua tino pai pēnā ka tika ngā mahi? I te tīmatatanga, kia, i te tīmata, ko, ko hau tētahi o ngā kai ā, rangahau mō te kerēme tuatahi, mō te kerēme e whai haere nei te Māori Women's Welfare League i a mea mea, Annette Mā. Ko te tino take o te kerēme te tuatahi, kia Āhei te wahine Māori kia tū mana Māori ki roto i ngā tūranga o te kāwanatanga, nē, ki ngā tūranga o ngā appointments ki roto i ngā tari kāwana, i te mea tuatahi, te kerēme tuatahi, i whakatūngia, i pau a Mira Sarzi o te Māori Women's Welfare League, ko ia hei kaitū ki runga i te Komihana o te Fisheries, engari i tae atu Kāwana, ka hakatūngia ko Shane Jones, tana tamaiti. Nā, horekau tērā i te take raruraru mō te Māori, i raruraru ai te Māori, i te mea ka tautokongia ia e te Māori, ka mea Kāwana, oh no, mā mātou e whakatau ko Waihehi, tērā te, te take tuatahi. Iāianei, i roto, um, i ngā kerēme e me ngā mahi me ngā rangahau me wā mātou kerēme, e kōrero ana mātou e āhei te tū mana motuhake te wahine ki tōna tū i whakahaengia mai e tōna whānau, e tōna hapū, e tōna iwi. Kia kaua e riro mā tētahi atu e kōrero, oh, nō, kore he āhei te wahine ki tērā mahi. Kia ora.
Āe. He take tino nui. Now, i riri mātou ki ngā tāne Māori i tētahi wā mō tēnei take, i te mea kua tata ki, kōkē atu pea te rua tekau tau o tēnei kerēme, Ko rō ake te haere, wāngare. Ka tahi anō, ka rongongea. Ko hau i te wā i te mahi au te rangahau, i tae au ki tērā waha e, ko wai te, te taraipiunara hei whakamana i te tū o te wahine. You know, i te kōrero au ki ngā kuia, kōrero au ki ngā tāngata, ā, wahine Māori o Te Taitokerau, ko hau te kai rangahau mō Te Taitokerau. Ka tae au ki tētahi mea tau ki wā mātou roia, he roia Māori, rāua hiana kia haere te tū ki mua te taraipuna kia riro mā rātou, tātou e whakaae. Engari ko hanga rereke te taraipiuna rei tēnei wā, and te kaiwhakawā matua mō te kereme o te wahine he ko Judge Reeves, wahine Māori. Aye. So ka pai tērā. Pai.
Nē.
Pēhea oti ō whakaaro? Ā, nō ka nui taku tautoko i ngā, tēnei kaupapa me ngā wahine e kōkiri ana i tēnei, ka nui taku mihi hoki ki ngā, te hunga pēnei i a koe e whai moe, 20 tau. Āe.
Whakaaro hoki ana au ki te nui o ngā wahine kua hinga, me ngā tāne, kua hinga i roto i tērā whāinga. Āe, āe, ngā kukuia te nuinga.
Taku whakapainga kuikui ana aku i i whaka i korero horekau e horekau tetahi e ora ana. Me to koutou manawa roa ki tera tu ahuatanga. E kore taea kia kore ai ko te korero mai o nga kuia kia hau tau i ka mutu taku rangahau mo te kereme engari i roto i au tetahi tino patai nui e mehemea ko hau i rangahau i a Hineamaru Ngati Hinene Ka kōrero au ki ngā kuhikuhi nei, e ora tonu ana te wairua o Hineamaru i roto i ngā taitama wāhine iāianei, ka mea mai ki a au e heke tonu nei, e heke tonu nei, e heke tonu nei te wairua o Hineamaru. Ko taku pātai tuarua, ka heke ki te wahine uri o Hineamaru ahakoa horekau e reo? Ka mea, E kore e taea māu e kōrero, e horekau te wairua nei e heke ana. Ko taku pātai mutunga, ka pēhea mehemea noho tāone ana, horekau kē pā mai ana ki ōna whenua i roto i a Ngāti Hine? Ko taua pātai rānō, horekau nā te tangata i takea mai ai te heke o te wairua o Hineāmaru e heke nei mā roto i tōna whakapapa ki ōna uri, ki tōna whakatupuranga.
E kōrero ana au tēnei i roto i te aroha. E mōhio ana au, e heke ana tērā i roto i ngā mea o Ngāti Hine, ineti mea ka kite au i roto i wētahi waka hua, ka kī au, oh, he tino Ngāti Hine koe. Tētahi waka i tino hoa. I roto i ngā mahi hākinakina, ka puta mai tērā momo i roto i a ia. Pakari. Tūohu kore. Kua hea, āe, he Ngāti Hine koe. Engari, e noho kē anga hoki a Hineamaru, nā reira. Tika. He mihi ō ki tēnā. Āe, engari he tauira tērā, e te mea, ahakoa ko tā mātou kaha ki te kōrero tērā i roto i te wānanga i puta ai, i kōrero, and wētahi o aku mahi, he mahi tahi ki ngā iwi katoa o Te Tai Tokerau, ā, ko te, ko te hāhi tētahi o ngā kaipēhi i ngā, ngā wāhine, kia i roto i te, i te taenga mai, koe tērā te mea i rerekē i te taenga mai o Tiriti o Waitangi, nē. I roto i te Tiriti o Waitangi, ka tae mai, ka tae mai te tangata mā, Pākehā nei, i roto i tāna Christian beliefs, e te wahine he chattels nō te tāne, koia tērā tāna kaupapa, tērā, koia tērā ko tāna tikanga i haere mai ia ki konei, i runga i tērā. Nā, ka haere ka rapu i ngā rangatira Māori, ka kitea ko ngā tāne anake me tā rātou kaha ki te o nga tane Pakea nei, ki te mea atu ki nga Maori, waihongia ua wahine ki muri. I te wa o te Tiriti o Waitangi, rawa rawa nei, katahi ano, i roto i te kereme mo te mana wahine, ka ka kitea he nui nga wahine, he rangatira, e ahei ei kia tu kotahi, um, i roto, engari kore nga tane Pakeha, nga rangatira Pakeha e korero ki nga rangatira ā, wāhine, ngā wāhine, he roa, he roa, he maha ngā tau i ngaro ai tērā mātauranga ki waenganui i a tātou. Ko tātou, ā, ko tātou rawa i mōhio. Nā te āta haerenga te wānanga i te, ngā, ngā, te, ngā kai tuhi o te Tīri Te Waitangi, hō, he wāhine kē tērā, ō, he wāhine tērā. Tae atu ki te whenua, tēnei mea te, Te, nga mea o mana wahine, a, ka heke hou hei kohi ki nga Koti Whenua Maori, rawa i tuhia ko nga wahine nga rangatira o nga whenua. Wera momo mea katoa, o, wera nga korero katoa o roto i nga kereme nei mo te mana wahine. Rangatira.
Aye.
Aye. Tetai o nga mea tino pai ki au ka whakarau ki nga tupuna wahine ka whakarau, nga, mo te tuitui i te tangata me te whakapapa, Rangatira o tatou wahine nei. Te tai o nga tino rerenga Paikea o Te Tai Tokerau ko tenei, tera rerenga te Kopu Puta Tahi. Ka whakarau ki a Waimirirangi Whakarawahe. Koia tera ko te mahi o te wahine e tino mohio ki te tuitui i te tangata. Peha oti koe hoa?
Ka rongo ake ngā kōrero a, a taku whaea, mm. ka whakaaro ake mōku ake. Um, he pakari ahau ki te tohe ki ētahi mea e he ana, i runga i te mōhio he uri ahau no hine amaru. um, no reira, kei roto i au tonu tērā kaha, no te mea e mōhio ana au i heke mai au i ēnei mm. ka wai heke rangatira nei. Um, e mōhio ana ahau, uh, Pēnā i konei ia i tēnei wā, ko Hiahia ia kia rangatira te tū o ana uri. Nō reira, i roto i tērā mōhio, ka hua kaha ake au i a au anō. Engari me mihi ka tika ki te rua tekau tau koutou e kōkiri ana i tērā kaupapa. hei oranga mō ngā mea pēnei i a māua, ā, haere ake nei, e rua tekau tau, e roa tērā, roa rawa. Ka mutu, me te ako, kia moe au koe ka haere taku kōtiro ki roto i tana hui i I Poneke i tērā wiki, i tērā o tērā rā, e ka hoki mai ki te taki mai aha ngā take. Te rata, nā māua i tīmata te kōrero mō te, kia mutu te contest, ka mea, kangakanga ia i roto i tana hui, i te mea e tāna, nā, te kōtiro nei he uri, he, he, he uri whakatupu i te wahine i tīmata wēnei mahi, he aha ki te take ki konei tonu. tēnei take kei waenganui i a tātou. Kua tira, i au e ako ana, i au e mahi ana hauora, wera noa moa mea, haere au te tahi hui, e, ka whakakore takenga mō tātou te Māori, ka tū atu au i roto i te hui, oh, me taku māia, pīki hui, me atu au ki te tangata nei, tino rongo mai koe he au, e ako ana au i waku tamariki, e ako ana au aku mokopuna e kore matou e ngaro kia rongo mai koutou ka heke tonu na tena i runga i nga korero o nga kuku ia nei e heke tonu ana te kawai ariki i roto i a matou I need kore e korero maori I need kore e noho maori kore wera mea engari kei roto i a ratou te wairua e ora e kore tatou e ngaro na i tenei ra he nui nga take e riro ana i roto Mā tā tātou kaha ki te tū me te ako i wā tātou tamariki, mā tātou mokopona, he wā ka ea pea. Me te mea mā te whāngai tonu i ērā momo kōrero, akoranga, ērā.
Ka pakari te tū a wā tātou tamariki i runga i te mōhio. Koia tērā ko tētahi o ngā wero, i tae atu au ki tētahi hui i roto o Hokianga tērā marama, koia ko tētahi o ngā wero i whakatakoto e Matua Shane Jones, Tāne, me mai. Kia kaha tātou ki, oh, whakaorohia um, tētahi kaupapa ki te whakanui i a Waimirirangi, hei aha ah. noa iho te kapu Waimirirangi i roto o Kaikohe, ka ah. nupia mā te kapu. Hei aha noa iho tēnā, whakaorohia i tētahi kaupapa um, whakanui i tērā tupuna wahine, kei wareware, ah. Tātou uri ki tērā tupuna, me taku mihi ki tērā wero, tātou me wero pai tērā, moe ana tātou ki te tohe, pakari tātou mō tēnei me te tohe, engari me whakaaro hoki ki te whakanui, ki tētahi kaupapa whakanui, nā reira he mea he whakaaro mā tātou. Pai tērā wero ki au. I roto i wētahi o ā mātou wānanga, ko ako mātou i āianei, i te, ngā tino pūtaketanga o ngā kōrero o ā Hokianga ki tāu mārere me wēra mea. E, e, i roto i Te Ore Wai, i reira wētahi ana, ka taria mai hei whakakaha i a Hokianga me ngā wāhine o whakaka, ā, mea, ka taria mai ngā wāhine pūrōtu, ka tiakingia, ka manaakingia i roto i Ngāti Hine, ka whakahoki atu kia puta ai ngā uri O Hokia ngā me tau mā rere. I ata whiriwhiringia werana. Nā reira me whakahoki mai te tomo. Tino tae ai. E tatari ana ki a Kingi.
I tino, wai matou, yeah. But i tino tae au te whakahoki mai tomo, kia tukaha. Yeah, but tērā i runga i taku tino hiahia tērā, tēnei kōtiro e wahine māna. Haere mai, i whakaae mai, haere au, me mai takengia. Engari ko tērā Here ki roto i te rūma kotahi kore tae au. But i tino whiriwhiri au i te wahine nei hei wahine mahana. And ka ai mai ngā mātua, ka haere ka noho tahi mai ki a mātou mo te toru marama, engari mutunga mai ko te, te mea i muri ake rawa e taea e mātou te mea atu me moe koe te wahine nei. Ianei rima wana tamariki me taku puhaea. Nei moe atu ga whai tamariki Maori matou.
Mea ka orangia tera ahuatanga.
Tino pai kau. Kua mataku nga iwi nei ki tenei mea te kati pene.
Honoro e korero tatou mua nei mea rautaki tiaki whenua. Rautaki tiaki whenua. Ai, Maori ana te. Ea tau i tino Ratou ki ta, tatou hoa, maku e rapu mai e waina mana. Kite atu te tahi. Mana o, oh, ko tū reiti.
Koia te mana o te wahine. Ai, koia. Ka pai, kua mutu tō tātou uh, kawenga i tēnei rā, ka irihia ngā kōrero, pena he kaupapa, he take wā koutou, tonohia mai ki te whārangi ipurangi